Merħba lil kull min qiegħed isegwina jiena Rachel Baldacchino nilqakom għal din il-puntata ta' Marka Paġna. F'Marka Paġna jiena niltaqa' ma' kittieba, ma' akkademiċi, ma' artisti, ma' ħassieba bilan li nsirna fom ftit aħjar permezz tal-kodba li huma importanti għalihom, kotba mix-xena lokali. Illum ser inkun qiegħda nitkellem ma' Maria Theuma. Maria Theuma hija tradutriċi, hija riċerkatriċi wkoll u apparti dana kollu hija għamlet dottorat fil- mad-Dipartiment tal-Ingliż tal-Università ta' Malta fil-qasam tal-Letteratura Feminista u Post Umanista. Merħba Marija u grazzi talli lqajt l-istedina tiegħi. Grazzi tal-istedina. Mela, Marija, apparti li dak kollu li semmejt dwarek, inti persuna li għandek għal qalbek Is-sbuħija u l-estetika tas-sbuħija, naħseb inti tikteb ukoll riċensjonijiet dwar nagħtuk għaż-żfin kontemporanju lokali, teatru lokali wkoll, u inti studjuża tal-letteratura. Naf illi kbirt Għawdex nixtieq li nitilqu ftit mit-tfulija tiegħek. X'kienu l-elementi fit-tfulija tiegħek li wassluk hawn f'dan il-post? Mela hemm kont fortunata biżżejjed u privileġġata għax huwa privileġġ ukoll li trabbejt ġo ġo dar li l-ġenituri mlew bil-kotba, bil-mużika, bil-arti, bil-films. Tista' tgħid ir-relazzjoni tiegħi mal-letteratura kienet waħda li żviluppat b'mod naturali, b'mod organiku. Qisu ma kellix għażla oħra li nispiċċa bil-qiegħda fuq da s-siġġu illum il-ġurnata.
Ġifieri trabbejt f'familja fejn hemm imħabba għall-qari u mħabba għall-arti. Iva. U għax-xena lokali wkoll? Iva, ta. Speċifika forsi għal Għawdex jew jew. Le, imma dejjem kienu iħajruni naqra bil-Malti u nesplora il-Malti anke fuq livell kreattiv tiegħu. Per eżempju, kont inħobb ħafna l-istejjer tal-aħwa Grimm bħal ħafna tfal. Dejjem kont ukoll inħobb naqra traduzzjonijiet ta' dawn il-ħrejjef fejn kienu jkun possibbli li jissibhom. Traduzzjoni tal-Malti.
Bil-Malti, bil-Malti.
Naħseb, naħseb dik hija rawmet fija mħabba lejn il-lingwi jew il-lingwa f'kull forma tagħha. Sewwa.
Il-ktieb li ġibt miegħek illum huwa Varjazzjonijiet tas-Skiet. Huwa ktieb ta' Nadia Mifsud li ġie ppubblikat, huwa ġabra ta' poeżiji, ġie ppubblikat fl-2021 u rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-poeżija Novembru li għadda. Nadia Mifsud ormai hija kittieba li, poeta li nafuha sew, rebħet il-premju għall-poeżija jidhirli din it-tieni darba. Hija bbażata fi Franza, llum il-ġurnata nafu li kibret Bormla wkoll u għandha mħabba partikolari għal Bormla. Ejja nuru ftit il-qoxra tal-ktieb tiegħi naqra għandha ftit problema, ġifieri jekk nistgħu nuru hemm dan huwa varjazzjonijiet ħalli naqbdu u nieħdu hawnhekk ara. Dan huwa l-ktib li ħankun qed nitkellmu fuq, varjazzjonijiet ta' skit. Ija nitilqu mill minn mistoqsija pjuttost ċara għalfejn rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktib għal Poeżija, għalfejn huwa ktib importanti varjazzjonijiet ta' skit minn hemm nixtieq nibda Mena, l-ewwel darba li qrajt dan din il-ġabra ta' poeziji i waqt li kont eh, fuq il-bord tal-aġġudikazzjoni tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-litteratura u varjazzjonijiet kien innominat għal-premju tal-poezija. Sewa.
U niftakar mal-ewwel darba li qrajtu indunajt u fhimt li huwa li huwa ktieb importanti. Ma naħseb li li hemm ħadd aktar fix-xena letterarja lokali li għandu relazzjoni daqshekk profonda u intima mal-lingwa Maltija daqskemm għandha Nadia Mifsud. Nemmen li din il-ġabra hija evidenza ċara ta' dan. Fil-fatt il-ktieb tiegħi għadu kollu mimli kummentarju u noti tiegħi stess. Kif għedtlek qed tgħid qabel niġi hawn innaddfu imma fil-verità din hija l-esperjenza tal-qari tiegħi u ħallejt kollox kif inhu. Hija kif mifsud tagħraf tara il-varjazzjonijiet u l-possibiltajiet u t-tifsiriet tal-lingwa fil-mumenti ta' skiet tagħha, f'dak li ma jintqalx, f'dak li ma jistax jinkiteb, f'dak li ma jistax jinqara, fil-bjuda tal-paġna. Naħseb hemmhekk f'din ir-retorika ta' skiet tesplora u ssib dak kollu li hu l-qofol tal-poeżija, mm. l-qofol ta' dak kollu li hu poetiku. Meta qed nitkellmu fuq varjazzjonijiet, qegħdin nitkellmu wkoll fuq repetizzjoni f'forom differenti. Eżatt. Jiġifieri forma minnhom kienet perhaps kienet per eżempju tematika. Iva, iva, hemm tipi differenti ta' skiet, skiet li tematikament ikopri ħafna suġġetti f'din il-ġabra. Per eżempju, ehm, tista' tagħtini. Per eżempju, ovvjament hemm l-iskit li jbeżża, li nikket, li jikkawża ansjetà, ehm, jiskomoda. Hemm ukoll skit interessanti ħafna ta' dan naraw fl-ewwel parti tal-ġabra ta' l-innoċenza mitlufa xi tfisser tkun tkun tifla ehm, li qed tiżviluppa f'mara adulta u li fl-istess ħin tkun tkun konxju minn dil-bidla.
Huwa skit li għandu togħma lokali jew hemm universalità għal Emm, mela, it-tnejn, it-tnejn. Bħala, bħala, jekk naħsbu fuq kif inhuwa huwa maqsum il-ktieb f'żewġ partijiet għandek l-ewwel parti bit-titlu Minn Tarf sa Tarf fejn għandek il-mifsud bħala Poeta konfessjonali u eżiġenti ħafna, personali, lokali. Meta tgħid eżiġenti eh, tramite jan nifissa, ġifri bejna u bejn ruħa jew. Bejna u bejn ruħa u bejna bejn l-arrej. Tirrakkonta storja ta' mħabba bejn bejn il-poeta u raġel din l-istorja li spiċċat u hemm riflessjonijiet partikolari ħafna, tħares b'mod partikolari ħafna lejn ir-rapport intimu. U ħafna drabi dan huwa espliċitu, viscerali, hemm ċertu frankezza. Imbagħad fit-tieni parti tal-ktieb insibu versi li ġew miktubin waqt il-lockdown tal-pandemija. fejn minn virus minn ġewwa minn ġewwa lin minn ġewwa lin u il-ħsibijiet tal-poeta jibqgħu jibqgħu intimi, però fl-istess ħin isiru wkoll aktar universali riflessi fl-esperjenza umana kollettiva ta' dak iż-żmien. U fil-fatt Eh, xtaqt nitkellem ftit fuq il-fiżikalità tal-ktieb, mhm. imma inti la tlaqt minn min daw iż-żewġ taqsimiet mhm. isu tal-ktieb, il-ktieb iridna nifmu illi dawn huma żewġ partijiet differenti tiegħu ma mhm. żewġ uċuħ differenti tiegħu. Fil-fatt l-ewwel parti isa tintem ftit wara n-nofs tal-ktieb, tinqasam b'karta ftit iktar kħoxna ħadra skur, ġo fiha hemm kartolina li hija ritratt ta' ta' Ken Scicluna u mbagħad Iva, nistgħu, nistgħu nuruha l-kartolina. Kartolina hija din. Hemm qisu xbieha tiela' t-taraġ. Però ma nafx fejn, għandek idea fejn Le, le, ma nafx fejn hemm iħudda u laqqas hemm il-parti il-parti tal-misteru ta' dan kollu fejn inti qiegħed tfittex ġol ktieb letteralment eh, fl-irkejjen tal fl-irkejjen tal-ktieb taqla s-saffi mill-ktieb mm. u taqra u tiftaħ u Hemm dik u mbagħad hemm Eżatt, indawru l-paġna u tibda anke paġinazzjoni kompletament differenti fejn in-numri ma jibqgħux isegwu fuq in-numri ta' qabilhom u għandek plus qabel kull numru li jiena għadni s'issa eżattament ma qbadtx art. X'inhi, għandek idea inti? Ma tiġix spjegata. Jiena assumejt jew ħsibt li huma n-numru ta' ġranet tal-lockdown. Jista' jkun.
F'Malta, jekk hux f'Malta jew jew Franza. Milli nista' nifhem li Franza hija qiegħda Franza mat-tifla tagħha u hemm ovvjament imbagħad esplorazzjoni Intima wkoll tal-komunikazzjoni bejn l-omm u l-wild u l-kwistjoni tal-maternità, eċċetera.
Li rrid li rrid li niftħu ftit fuq huwa taħseb li hemm mela kif għadni kemm għedt il-ktieb iridna nifhmu li dawn huma sezzjonijiet separati, li dawn huma poeżiji li ma jsegwux fuq xulxin, ma jsegwux wara xulxin, però jinsabu fl-istess ġabra naqrawhom, naqrawhom kif irridu imma qegħdin miġburin biex jibqgħu mfakkra flimkien. X'hemm jifridhom u x'hemm jorbothom dawn iż-żewġ taqsimiet fl-opinjoni tiegħek, ovvjament?
Mela, In ġenerali, naħseb fil-ġabra kollha il-mod ta' kif il-poeżija ta' Nadia Mifsudi hija mifruxa letteralment mal-ktieb, għandek żewġ taqsimiet, paġinazzjoni stramba, etc. Huwa naħseb interessanti fir-rigward ta' kif il-poeżija Din il-poeżija partikolari ta' Mifsud hija poeżija diffiċli, mhux mhux f'sens ta' pretensjoni jew għax forsi l-poeżija bħala forma letterarja teknikament hija hija l-aktar forma diffiċli biex taqragħha jew tifhimha, imma f'dan f'dan il-każ ukoll għax għalkemm il-ktieb huwa ddisinjat b'mod kważi kważi minimalist u nadif, U nistgħu f'dar rigward nitkellmu fuq l-abjad tal-paġna, l-vojt li hemm fuq il-paġni hemm mifsud, però lingwistikament inħoss li hija pjuttost ehm, barokka. Fis-sens li ehm, għandha l-vrus tagħha organizzati kważi kważi eh, mod anarkiku il-vers ħieles, l-enġammo, l-allitteriżmi, u kollox huwa xhieda tal-kunflitt u tat-turment ehm, u tal-frankezza tal-poeta. Mm. U taħseb li dawn huma elementi preżenti dal-barokkizmu ehm, li qed issemmi preżenti fiż-żewġ fiż-żewġ naħat. Iva, iva, u naħseb hemm ukoll tkellimna fuq hawn din eh, l-effett marra tagħha naħseb li hija l-iktar parti interessanti tad-dissin tal-ktieb. L-ewwel nett f'poeżji individwali fuq ċertu paġni il-vrus jiġu riflessi fuq in-naħa l-oħra tal-paġna, maqsumin b'linja u ssib linja tifraqhom u hekk jinħoloq ċertu paradoss, antiteżi, sort of struttura ċirkolari fil-poeżija fejn it-tmiem tal-poeżija jsir il-bidu u viċe versa x'intarġa' taqrahom. u dan l-effett huwa traspost ukoll għall-ktieb sħiħ fejn ċertu metafori u xbigħat fl-ewwel parti tal-ktieb jiġu riflessi fit-tieni parti tal-ktieb. Tieni parti, sewwa.
U t-tifsira u l-implikazzjoni tagħhom tinbidel u naħseb din l-istruttura elittika. Mm-hmm jekk nistgħu nsejħulu hekk, tirreżisti n-narrattiva familjari. Turina li t-tifsira tal-lingwa hija dejjem lil hinn minn dak li nafu, lil hinn minn dak li naraw, u dak li nafu huwa dejjem lil hinn ukoll mill-lingwa. Imma fl-istess ħin il-lingwa hija hija l-materja prima li huwa biss kif permezz nużawha u naqrawha li li li nistgħu nifhmu dak ta' madwarna, il-mod kif ninsewha u nerġgħu niftakruha, intuha forma, neħħu dik il-forma u intuha forma oħra li li nistgħu naġnu l-perspettiva tagħna. Fil-fatt meta qed li eżiġenti hekk Ġagħaltni naħseb għax veru huwa ktieb li tista' tirritorna għalih għax hemm mumenti fejn anke minħabba l-effett li għandu d-disinn mhm. fuq il-lingwa mhm. eh, Eh, natu kasem ċertu vrus li mhm. huma għandhom klim natu kas Poeżija, l-aħħar l-aħħar linja tagħha, il-kliem jiżo, l-ittri tal-kliem jiżolqu fuq xulxin. Allura tista' taqragħha fuq livell, taqra l-poeżija mill-bidu mill-bidu sal-aħħar u mbagħad terġa' tirritorna għaliha biex tara l-impatt ta' tad-disinn fuq dak li fhimt fil-fatt tal-ewwel darba. Imma ħassejt li jiena, jiġifieri meta qrajtu personalment ma ħassejtnix illi ma stajtx nintelaq fil-flużu tal-kelma, ġifiri hemm ċertu eh, hemm ċertu aċċessibilità. Iva, mhix kwistjoni ta' diffikultà li hija opaka li int ma tistax tifhem il-kuntest jew it-tematika tiegħu. Iżjed huwa kwistjoni ta' trid taħdem għat-tifsira, trid trid trid taġġixxi eh, b'mod attiv biex anki xil inti tkun qed taqla il-kartolina minn nofs tal-ktieb tiftaħa hemm ċertu element ta' azzjoni li trid tieħu int biex issib il-fehma. Azzjoni tista' ddur mal-ktieb u fil-fatt dik iva xtaqt li Forsi dan huwa weħed mill-modi kif il-fiżikalità tal-ktieb tgħaqqad mat-temi ta' ġewwa. Hemm eżiġenza fil-poeżija u hemm l-eżiġenza speċif li l-ktieb taqbdu u tesperjenzah. Il-ktieb huwa robust huwa mill-ippubblikazzjoni ta' Idi Books imma ħadmu Glenn Calleja ta' Kotba Calleja inħitt bl-idejn, inħitt b'mod li maqsum f'sitt partijiet meħjuta flimkien li jrenduh ktieb f'saħħtu li Meta taqbdu tħoss li mhux ħa jżarma f'idejk kif ġieb u laħaq. U hemm ukoll il-kuluri li ntużaw huma kuluri tal-art ħafna. L-aħdar skur, il-mustarda, l-abjad maħmuġ. Huma, nagħtu każ, l-aħdar skur huwa naf ifakkarni fl-għeruq li ħa jmiss mal-art jekk ħa jekk ħa na ħa jfakkarna jekk ħa mmorru f'siġra. Allura Eżatt. Huwa ktieb li l-fiżikalità tiegħu tagħmel il-ħoss filwaqt li t-titlu qed jitlobna li nkunu ftit paċenzjużi, nistennew is-skiet, naħdmu bis-skiet. Iva, iva, l-mod kif huma mifruxin l-ittri fuq il-qoxra. Ġifieri hemm ktieb li l-fiżikalità tiegħu. tiġbed l-attenzjoni. Il-ktieb iridna nħarsu lejh ukoll bħala oġġett sabiħ. Il-ktieb oġġett.
Glenn Calleja kien fuq dan il-podcast ma' Luke u tkellem fuq il-fatt li l-kunċett ta' ktieb oġġett huwa xi ħaġa li tinteressah ħafna u naħseb li huwa Importanti wkoll għal Malta, għall-pubblikazzjoni, għax-xena tal-pubblikazzjoni. Naf, nemminha wkoll.
Kif, kif, jiġifieri ma nafx ridt iżżid xi ħaġa fuq il-qies u r-rabta bejn il-fiżikalità ta' dan il-ktieb partikolari, il-ħoss li jagħmel, u il-temi imbagħad, il-varjazzjoni, ir-repetizzjoni tas-skiet li hemm ankrata fih.
Iva, u naħseb taqgħat mal-poeżija wkoll li għażilna biex naqraw hemm dan iva. l-element tal-logħob li mbagħad jista' jiġi traspost ukoll għal kunċett ta' tal-logħob bil-kliem u l-logħob bil-lingwa u l-logħob bil-poeżija u l-mod kif dan kollu huwa Huwa mod kif tisfida anki l-kanonu tal-letteratura. Dan mhuwiex ktieb normali, lanqas fil-fiżikalità tiegħu, u naħseb dik dik il il dik il-ħaġa li tagħmlu speċjali ukoll tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li hawnhekk qed nippruvaw qed nippruvaw noħolqu poeżija differenti, qed nippruvaw noħolqu vuċijiet oħra.
Ejja nidħlu ftit fil-qalba tal-ktieb taqralna eh, il-poeżija ta' paġna 19. Mela ħansiba jien ukoll. Jisimha ħarba. Ija.
Eh, naqrawa l-ewwel. X'taħseb?
Okay, ija.
Mena. ħarba. Stenbaħt qablek, dakinhar li mteddejna maġenb xulxin f'sodda li ma kinitx tagħna. Ridt narak rieqed. Ridt nara nilmaħx ħjiel fuq wiċċek ta' dak li għad irrid jinkiteb bejnietna. Ridt ingeżrek f'ħarsti qabel m'għajnejk jitbexxqu u jsejħuli ninżel nitbaħbaħ fihom. Ridtek tiegħi Għal ftit waqtiet, fil-kwiet, 'il hinn mill-mess, 'il hinn mill-kliem, m'għedtlekx wara, raġel, bit-tifel ta' dari li sibt jitlajja' taħt il-leħja, m'għedtlekx lanqas li kważi qegħrt għax-xemx tiżfen minn wett fuq il-kpiepel t'għajnejk, imbagħad titmattar paxxuta fl-irtuba ta' xufftejk togħma ta' ngħas, togħma ta' ħolm, togħma ta' ħarba, minn jew lejn.
X'inhi l-ewwel emozzjoni li tqanqallek din il-poeżija meta taqra? Hija poeżija sabiħa, ma tistax tgħid xejn iktar, hija mhux tista' tgħid ħafna affarijiet iktar imma naħseb l-impatt tagħha huwa ta' ġmiel, ta' sbuħija. tħallik kważi kważi bla nifs mhux biss minħabba l-istruttura tagħha imma l-iskop u l-firxa ta' emozzjonijiet verament intimi.
U naf li inti tagħti valur minn xi affarijiet oħra li qrajt tiegħek L-sinċerità fil-kitba u tħoss li huwa valur li għandu saħħa kbira, saħħa anki forsi politika fid-dinja tal-lum. Mhm, mhm. Tħossa eh, il-moment ta' skit li qiegħda taqbad din il-poeżija. Mhm, Jihdok f'post hekk moment sinċir għalik, huwa moment li
ħafna, eżin il-mod kif il-mod kif din il-poezija tesplora l-erotiżmu femminili, il-ħarsa maskili, ehm, il-ġisem femminili, ehm, kif il-klim kważi kważi jisir parti mill-ġisem ehm, f'poeziji oħrajn ukoll fil- fil-ġabra li wkoll jittrattaw dit-tip ta' intimità sesswali, Mifsud titkellem ħafna fuq kif il-kliem, pereżempju, jilagħbu noli fix-xagħar, kif l-għajnejn jaħżnu l-vrus, minn għaliha tgħid, kif fis-sinsla ta' darha hemm ir-rakkonti Hawnhekk hawn l-għajnejn qegħdin jagħmlu l-biċċa l-kbira iva, tax-xogħol. Iva, eżatt, din hija għajnejn ishom qegħdin jiżżersqu.
Tista' tgħid anki ġisem hija manifestazzjoni tal-kunċett feminist, ekritur feminin, ehm, l-idea ta' writing the body, l-ensiksu, etc. fejn fejn ukoll ehm, is-skit ikun riżultat ta' kif il-klim isir parti mill-ġisem. ma jibqax jiġi jimlissen kif, kif is-soltu nafuh ontoloġikament u epistemoloġikament. Imma wkoll imbagħad hemm il-mod kif tindirizza lil dan l-hekk imsejjaħ raġel li jista' jkun kemm ir-raġel li għandha relazzjoni intima miegħu iżda wkoll ir-raġel bħala bħala entità, bħala simbolu tal-kanonu tal-poeżija kanonika li li f'dan il-każ il-poeżija ta' Skit hija wkoll il-poeżija li mhix tal-kanonu, il-poeżija msikkta li tinkiteb minn vuċi femminili u li trid tinseġ lingwa għalija, kważi kważi. Ġifieri
hawnhekk naħseb jekk qed nifhmek sew li qed tgħid hu li l-poeżija ta' Skit hija l-poeżija ta' kull mara Maltija, mhm. Maltija jew oltre illi ma sabiġ vuċi eh, li jew ma nataċ vuċi fil-soċjetà tagħha imma fiskiet li qed tħaffera li għan nifisha hawnhekk fil-qalba tal-poeżija. Fil-lingwaġġ mhm. qed issib eh, lingwaġġ ġdid li qiegħda tiskopri li issib saħħa ġdida.
Eżatt għal widnejn oħra forsi huwa skiet imma għalija huwa huwa huwa lingwaġġ f'poeżiji iktar tard tkun qed tindirizza lil binta u tgħidilha hawn il-sin li ħadd ma jaf li f'aħna li naħseb hija hija interessanti kif qed toħloq din il-poeżija tagħha anke bejn il-ġenerazzjonijiet ta' nisa. Hija huwa kważi skiet kapriċċuż, huwa kważi skiet li qed jinki lir-raġel speċi ta' li li hemm ċertu logħba fih. Hemm kelma li tuża ħafna Nadir Fsud hemm imqarbezza li toġobni ħafna. Huwa dan jista' tista' taħseb fih fir-rigward ta' dan il-logħob bil-kliem, il-fatt li inti forsi hawnhekk għax hawnhekk fil-fatt tgħidlu lir-raġel m'għedtlekx bit-tifel ta' dari, m'għedtlekx li dwar ix-xemx, qed iżżomm qed iżżomm il-kliem għalija, mhix qiegħda taqsmu miegħu. Hi tista' wkoll ukoll ikun sors ta' rimors, jiġifieri dak li kellu jintqal u ma ntqalx, imma naħseb ktaħseb fuqha B'dan il-mod hija interpretazzjoni iktar eċitanti. Jiġifieri hemm minn banda hemm il-fatt li jiena ħadt l-impressjoni ma nafx x'inhiex sejra żball li qabdet il-mument ta' qabel ir-raġel li l-vuċi il-mara li nissoponi li hija mara li qiegħda qiegħda miegħu fis-sodda għadu ma qamx u qiegħda tħares lejh, xi ħaġa li tiġri f'ħafna f'ħafna kuntesti u f'ħafna relazzjonijiet. Jiġifieri hemm dak il-livell ta' ovvjament bniedem ma għadu qed iqum u qed tapprezza dak il-mument ta' skiet qabel jinbidel kollox, qabel tidħol il-kelma. Ċertu sens ta' poter ukoll. Hemm il-poter. Imma mbagħad eżatt hemm dal-livell ieħor ta' x'qed inżomm lura f'dal-mument jien hu naħkmek b'ħarsti u nitfa' għajnejja fuqek li forsi kif ħa tibda l-ġurnata mhux ħa jkolli ċans neżerċita iktar poter. Imma dan huwa l-mument tiegħi. Dan l-iskit huwa l-lingwaġġ l-ieħor. Huwa speċi ta' kważi kważi hemm mitoloġija personali tbaqbaq taħt taħt dan is-skiet dejjem f'din il-poeżija u fil-poeżiji kollha. Sabiħa din tal-mitoloġija il-mitoloġija personali, il-mitoloġija ġdida li qed tinħoloq iva, fl-ispazju. Iva, hemm ċertu għandha l-poter ta' forza primordjali kważi mhm. fil-lingwa, fil-lingwa ġdida. U f'dak li l-lingwa mhijiex kapaċi tesprimi b'mod adegwat bl-Ingliż ngħidu l-ineffability. Mhm. The ineffability of, of um, things fejn fejn għandek eżatt m'hemmx m'hemmx biżejjed lingwa adegwata għal dan kollu. Għalhekk naħseb li varjazzjonijiet huwa ktieb ehm, ta' poeżiji daqskemm hu ktieb dwar il-poeżija, mm. dwar x'kapaċi tagħmel il-poeżija, ehm, dwar x'jagħmel poeżija u l-poeżija x'tagħmel. Mm. Ehm, ja naħseb hemm ċertu sens ta' ta' self-awareness fil-użu tal-lingwa mm. li Nadja Mifsud ma nafx għalija naħseb hemm diffiċli, diffiċli tara poeta Malti li huwa kapaċi daqshekk iħaddem il-lingwa u jaġen il-lingwa b'dan mod. Sewwa.
Naħseb il-fatt li wkoll taħdem fil-qasam tat-traduzzjoni toħloq dik ċertu kuxjenza. Iva, tinħass il-fatt li għandha din il-familjarità mal-lingwa. F'dak is-sens trid ngħid li hi barokka, li hemm ċertu hemm ċertu kaos kważi, kaos organizzat f'dan kollu. Jiena xtaqt li nitkellmu ftit issa fuq il-poeżija li dehret fil tiegħek issa, Maria, li dehret fil-pubblikazzjoni Scintillas fl-ewwel antoloġija ta' ta' Praspar Press. Praspar Press jiġu ppubblikati huma dar tal-pubblikazzjoni l-Ingilterra u inti għandek poeżija hemmhekk b'titlu twil ħafna imma li taqbad l-aħħar mumenti tal-imħabba, hux hekk? Aqrali ftit it-titlu għax huwa titlu verament it-titlu biss huwa wkoll Bil-Malti jew bl-Ingliż? Jiena naħseb li bil-Malti tkun interessanti tista' taqrahom bit-tnejn jekk trid imma ejja nitilqu mill-Malti għax jekk fejn naħseb l-eżiġenza li semmejt fil-każ ta' varjazzjonijiet tas. Trid tapplika għal poeżija waħda hawnhekk minn tiegħek. Ija. Il-poeżija ġiet miktuba oriġinarjament bil-Malti, imbagħad ġiet tradotta minn Katrina Storace.
F'Sintilla, l-ewwel antoloġija. It-titlu Skont l-għajdut il-mument ta' ħari tal-imħabba meta x-xitan joqgħod bil-wifqa warajk u jaqra l-ittra ta' mħabba li tkun qed tikteb. U t-traduzzjoni ta' Katrina hi Love's final act is the devil standing at your back reading the love letter you're writing. Sewwa. F'liema kuntest, għidli ftit fil-qosor, f'liema kuntest ktibtha din il-poeżija? Inti għandek l-effett mera naħseb fiha wkoll, hux hekk? Jew issejjaħlu effett mera? Skont kif taqraħħa. Sewa, naħseb.
Sewa, xukoll hemm lob bil-biskit ta' bejn. Ija, ija. Ta' bejn il- Naħseb dak kollu li għadna sissa japplika għal dak li kontet niprofa nagħmel eh, fil-poezija din l-idea ta' ta' stat emozjonali li għandu riperkussjonijiet viżivi u estetiċi fuq il-paġna tinteressani ħafna. Sewwa. Hija xi ħaġa li Nadja Mifsud tagħmel qabilha Doreen Micallef li anki Nadja Mifsud Poeżija fil-ktieb. tinkludi poeżija mnebbħa minnha. Se naħseb il-poeżija konfessjonali ta' dat-tip fil-lingwa Maltija għandha ħajja interessanti u fadlilha fejn timraħ. Ġifieri din inti ssejħilha Poeżija konfessjonali din tiegħek hawnhekk. Naħseb ta', naħseb kieku jkelli ntiha timbru ta' xi ħaġa ngħid li hi poeżija konfessjonali. Hija.
Sewwa, u qiegħda tikteb iktar minnhom dawn dawn il-poeżiji? Fejn qiegħda fil-kitba tiegħek bħalissa fuq xi qed taħseb fuq xi Bħalissa.
Qed tirrifletti iktar kitba akkademika, kitba. It-tnejn, it-tnejn, nipprova nipprova l-kitba akkademika dejjem inżomma parallela ma' dik kreattiva biex ehm, it-tnejn imorru id fit ta' fil-verità, ma naħsibx li kapaċi nifridhom b'mod konkret it-tnejn li huma. Ehm, bħalissa qed naħdem fuq ehm, proġett dwar l-artist Frank Portelli. Frank Portelli huwa figura importanti fl-istorja tal-arti moderna ta' Malta. Waqqaf il-Modern Art Circle fis-snin 50. u qed bħalissa qed jiġi ċċelebrat mitt sena minn qegħdin jiġu ċelebrati mitt sena mit-twelid tiegħu. Sewwa.
U fost taħdidiet, eżibizzjonijiet u affarijiet oħra li qed isiru madwar dan l-avveniment, il-familja tiegħu xtaqet tagħmel proġett speċjali fejn ikkummissjonat dan il-proġett billi Proġett teatrali, Huwa proġett teatrali imma mhux biss jaqgħad nies mill-istorja, riċerkaturi mill-istorja tal-arti tal-arkivjar, artisti oħra, nies mit-teatru. Ħriġa xi pubblikazzjoni. Mela, il-proġett huwa bħalissa issapportjat mill-Research and Development fund tal-Malta Arts Fund fejn qed naħdem, jien għandi rwol ta' kittieba u qed naħdem ma' dawn l-artisti riċerkaturi biex iva nagħmlu proġett teatrali fl-2023. Sewwa. Hija. Iva, sewa ġifiri. Bħalissa għadej fil-riċerka, fil-fer periodu ta' riċerka tiegħu. Sewa ġifiri inqas bħalissa għaddejja binqas poezija konfessjonali. Iva, imma naħseb il-poezija posta fit-teatru wkoll. Ma naħsibx li ħanifret iż-żewġ affarijiet.
Qed jinkiteb script, jiġifieri. Iva, iva, qed jinkiteb script, qed jinkiteb script. U mbagħad ovvjament jidħlu l-atturi, diretturi u nies oħra. Qed tagħmel xogħol arkivjali biex tasal. Qed naħdem ma' nies li għax il-familja tatna aċċess għall-arkivji tiegħu. U x'hemm f'dawn l-arkivji? Minn kollox vera kien ittri, djarji tiegħu, kien ħafna, kien jikteb ħafna dwar kollox, kien verament artist li kien jinteressah minn kollox u kien josserva kollox. U ħalla ħafna ħafna xogħol u informazzjoni warajh li qed nippruvaw Hija interessanti ħafna l-idea ta' eżatt l-idea li tagħti ħajja lill arkivju hija huwa kunċett interessanti ħafna. Proset.
Marija, nirringrazzjak ħafna ta' din il-konverzazzjoni. Ferħat pieċi.
Jien ukoll.
U eh, l-ħidma tajba, eh, dan ħerqana ħafna li l-ġenera din il-bicċa. Markapaġna tistgħu tarawh kull nhar ta' Tlieta fis-sitta ta' flaxxija fuq YouTube fuq il-paġna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kif ukoll fuq il-paġna tal-Malta Today u mbagħad issibuh bħala awdjo fuq Spotify u fuq Apple Podcast. Insellmilkom.
Nirringrazzjaw lil Dingera Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.